Telor Iwan. Diffyg darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a chysylltiad gwael â'r we. Dyna rai o'r gwendidau yn y modd mae technoleg gwybodaeth yn cael ei ddysgu yn ysgolion Cymru, yn ôl adroddiad. Ond mae'r Arolygaeth Addysg Estyn hefyd yn deud bod sgiliau cyfrifiadurol disgyblion cynradd yn dda neu'n rhagorol yn hanner ysgolion Cymru. Mwy rwan gan Elin Gwilym. Yn fan hyn dych chi'n gweld bod y grŵp yn ffilmio ffilmiau ac yn y gornel acw maen nhw'n gwneud gweithgareddau mathemateg ymchwiliol hefo'r orsaf dywydd. Fel hyn, yn ôl yr arbenigwyr, y dylai pethau fod mewn ystafell ddosbarth. Pob un o'r disgyblion hefo'i beiriant tabled ei hun yn arbrofi hefo'r dechnoleg ddiweddaraf. ma' apps fatha mathemateg ag yym sillafu chdi a petha ac ti'n gallu neud llyfra allan o o'r iPad fel 'a. Dwi'n hoffi neu' I-movies a fideos arno fo a dwi'n hoffi dysgu yy dim dysgu dwi'n hoffi neud yym llunia' arno fo. Dwi'n neu' celf a dwi'n neu' llun o blodyn ac yym dwi'n lliwio fo hefo ll- paent. Ac er gwaetha'r tywydd braf tu allan, mae hi'n amlwg bod y disgyblion yma wrth eu bodda' yn yr ystafell ddosbarth hefo pob math o gyfrifiaduron. A dyma, yn ôl yr arbenigwyr, ydi'r ffordd ymlaen. Bechgyn yn arbennig yn gwella eu sgiliau darllen, gan eu bod nhw yn llawer fwy tebygol o droi at un o'r rhain yn hytrach na. Rydyn wedi ymweld â nifer o ysgolion ledled Cymru i asesu safon y dysgu. Yn hanner yr ysgolion ro'dd sgilia plant yn dda neu'n rhagorol. Ond cysylltiad sâl gyda'r ŵe yn tanseilio gallu rhai ysgolion i ddysgu'r ysgilia yma. Mae'r adroddiad hefyd yn dweud nad o's digon o offer addysgol cyfrwng Cymraeg ar ga'l. A hynny'n rhoi'r argraff i ddisgyblion nad ydi'r Gymraeg yn perthnasol mewn technoleg wybodaeth. Mae pethau wedi symud ymlaen gryn dipyn ers dyddiau'r Bwrdd Du. Ond, yn ôl yr arolygwyr, mae angen gwthio'r ffiniau ymhellach. Ond, yn rhwystr i hynny, meddan nhw, mae cysylltiad gwael i'r we mewn sawl ysgol yng Nghymru. Yr unig beth alla i ddweud yn bendant yw bod y sefyllfa yn mynd i gael ei drawsnewid yn fuan iawn, achos i ni fel cwmni, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, Yym, a hefyd yn fasnachol yn annibynnol o'r Llywodraeth ar hyn o bryd yn adeiladu is-adeiledd ffeibr newydd i Gymru gyfan. Yn ôl Estyn, mae Ysgol Gynradd Llanrug ar faes y gad. Mae'r ysgol wedi gweithio'n agos hefo cwmni Apple ac wedi casglu'r offer dros gyfnod o flynyddoedd. Maen nhw'r math o beiriant sydd yn pontio rageindor rhwng y rhai mwyaf talentog yn y yn eu mys nhw i'r rheini sydd eisiau cefnogaeth anghenion dysgu arbenigol felly. Felly, mae mae o'n declyn hyblyg i bawb o bob oedran mewn gwirionedd. Ond wrth gwrs, nid pob ysgol sydd hefo'r un adnoddau. Nhw yn Llanrug roedd y plant wedi gwneud ffilm, wedi animeiddio, creu straeon a gwaith celf, a dim pensel na phapur i'w weld yn agos. Fy nod yn ôl Estyn 'di sicrhau fod pob disgybl yn cael yr un cyfle. Adroddiad Elin Gwilym yn fan'na. Wel, mi gawn ni holi awdur yr adroddiad rŵan, Maldwyn Price, un o arolygwyr Estyn. Diolch am ddod aton ni, Mister Price. Oedden ni'n gweld y arfer dda yn fan'na yn Llanrug, a ma'r adroddiad yn deud bod sgilia' plant yn dda neu'n rhagorol yn hanner ysgolion Cymru. Ond beth am yr hanner arall felly? Mae'r mae'r hanner arall, dyw'r ystod o sgiliau mae dyn yn ei weld yn yr ysgolion gorau ddim ar gael yn yn yn y gweddill. Yn gyffredinol, mae'r sgiliau cyfathrebu o ran defnyddio prosesydd geiriau, pecynnau, yym cyflwyno ac ati, yy eitha' cadarn ar draws Cymru. Ond mae 'na elfennau wedyn fel trin gwybodaeth, trin data a gwaith ar modelu yn wneud teunlenni ac ati, mae'r ochr yna sydd yn diodde' ar hyn o bryd. O ran cysylltiad rhyngrwyd, mae mae mae'n chydig o loteri cod post os liciwch chi, yn dydi, o ran cysylltiad a'r we. Ai'r ysgolion gwledig sydd yn diodda' weitha'? Mae'r ysgolion gwledig yn sicr yn yn diodde', ond mae hefyd enghreifftiau o ysgolion trefol yn diodde' hefyd. Ond 'yn ni'n ffodus fan hyn yng Nghymru, mae 'na weledigaeth gadarn iawn gan y Llywodraeth ac maen nhw'n gwario bron i ddeugain miliwn o bunne a'r rwydwaith drwy Gymru fel bod yr ysgolion cynradd ag uwchradd yn elwa, wedyn gobeithio fydd pob ysgol â'r un cyfleusterau a'r un cyfle, cyfleoedd wedyn i'r plant gael defnyddio'r offer a gwneud hynny fel maen nhw eisiau, pryd maen nhw eisiau. Roedden ni'n clywed yn yr adroddiad am y diffyg meddalwedd yn y Gymraeg yn benodol. Faint o broblem ydy hynny? Wel, mae 'na ddwy ochr i hyn. Ar y peiriannau sy gynnon ni'n barod yn yr ysgolion, yr yr hen gyfrifiaduron arferol fel petai, beth 'yn ni 'di ganfod fod 'na feddalwedd, fydd Bwrdd yr Iaith yn yn flaengar yn ca'l office ag ati trwy gyfrwng y Gymraeg a yym ffactor yy Windows hefyd. Ond yn anffodus dyw'r ysgolion ddim yn ddim yn defnyddio'r rhain. Yy yr ochr arall wedyn yw bod yr aps diweddara sydd ar y tabledi Prin iawn yw'r enghreifftiau o heini ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth gwrs, mae hynny wedyn yn creu y gofid fod disgyblion yn meddwl mai rhywbeth Saesneg yn unig yw'r technoleg. Mister Price, diolch yn fawr am eich amser heno. Croeso.